Уяр, а пысӑк айне инелим. Цята илемле, илемле. Кырыс калам. Агыржанла калаҫан, французла калаҫан, вырӑсла калаҫан, испанла калаҫ по времени, чӑвашла времени.

Пурне те саламлатӑп. Эпир кунта килсе тепӗр хут хамӑрӑн Пӑлхарти тымарсене палӑртрӑмӑр. Эпир вӑл чӑвашсем тесем. Халь ӗнтӗ пирӗн планпа паян така пусатпӑр, шӳпе ҫиетпӗр, кунтах ҫӗр каҫатпӑр паян. Ыран вара ирхине пирӗн Сӑвар, Сиктерме, Пӑлхар Пӑлхарта пирӗн тупалӑхсем пур. Вот клип та ӳкермелле, пирские пымалла ҫавӑнпа. Вот Иван Акман илет программ тепре палатка пача каҫма пач. Кӑҫалта парать пӗлтех тӑнӑк. Кӑҫал калаҫа ҫук пулса унта кайма вот хире хиртен тӑпӑртаса. Ҫавӑнса хирӗнче. Халь? Халь ана пӑр пуль?

Унта хирсене пытарнӑ, калать. Унӑн ҫӳлерех вӑл. Кунта мар-и? Ҫӳлерех, ҫӳлерех.
Крепость пулнӑ терӗҫ те.
Мӗнле против правил? Татар против татар ҫыпҫӑ ҫапҫӑнӑҫ ты.

ыр шухӑшпа ҫӳретчӗ. Вот-вот-вот. пире хавас туччӑр, хӑйсем те пӳлне нумай минтере ҫавна ӳкӗтӗччӗр. Вара халь пире немӗтсем пирки сах шӑкалать. Пирӗн немӗтсем пурнӑҫа пурнӑҫа кӗрсе выртчӑр-мӗн немӗтленни. Халӗ пӗр ҫулталӑк хушшинче тепре ҫакӑнта чуптӑма киличчен пирӗн вот евӗр халь планланӑ плансене пирӗн пурнӑҫа кӗртсе пымалла, ҫӗнелсе пымалла. Шухӑшпа та, ӗҫпе те ҫӗнелесе, маттурланса хамӑрӑн пултарулӑха хамӑршӑн кӑна мар, халӑхшӑн та пултӑр, халӑх ҫинчен, мир ҫинче пултӑр. Чӑваш ятне. Ну, конкретно сӗлсеме пӗр хамӑр пӗлетпӗр пурте. Ансамбль валли. Тепӗр ҫакна, тепӗр ҫакна пултӑр.
Укҫа тенкийӗнче. Укҫа енче. Укҫа тенкийӗнче. Сывлӑх, сывлӑх пулсассӑн пирӗн, ӑс-тӑн пулсассӑн. Ҫынсем, ырӑ ҫынсем пирӗн ҫул ҫинче тӑраҫҫӗ. Ырӑ ҫынсем кӑна пулччӑр, усаллисем пирӗнтен аякка кайса ҫӳреччӗр. Ыррисем пире ҫаксене, ҫаксем питӗ лайӑх ӗҫ тӑваҫҫӗ, ҫавсене пулӑшар-ха, ҫавсене пулӑшар-ха. Кусем ырӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ, ыр тӗллевпе ҫӳреҫҫӗ, ыр тӗллевпе ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ырӑҫсем кӑна тӑваҫҫӗ. Ҫамрӑксене пулӑ, такӑр пулччӑр. Мӗннине те, парнене те ҫамсса ҫактаратпӑр. Ҫамрӑк ҫынсем, ҫӗнӗ ҫынсем. Ӗҫ-пуҫ ҫӗнелсе пытӑр тесен.
Ансамбльте ҫаврӑнкансах ҫӗнелсе.
Нумайлансах, йышлансах пытӑр. Йышланса пытӑр. Йыш пулнӑран пахалӑхӗ анчах тӑр. О, тӗрӗс.
Пахалӑхӗ, пуянлӑхӗ, пуянлӑхӗ пусах пытӑр. Анчах тӑр. Анчах тӑр.
Ванькил,
Уншӑн та ҫӳлерех. Самый-самый вине, Аня. Самый дони ҫине чакмалла, туратти ҫине мар, дони ҫине.

Пинер-бине пӗрремӗш хут курнӑ туйра. Вӑл тамада питӗ оператор. Пинерби мана тӳрех кӑмӑла карӗ, мӗншӗн тесен вӑл пӗтӗмпех чӑвашла.